Helo, bore da, croeso i Bont y Pridd. A'r bont hyfryd uh, yn mynd trwy afon Tal. A dyma Mostar, a dyma'r Starry Most, yr hen bont. Felly, uh, gair slafeg am pont ydi Most a Starry, yr hen bont. Um, felly, dinas Mostar, te cant o bobl yn Herzegovina, lle mae Bosnia ac Herzegovina. Herzegovina ydy'r rhan, un pumed ar y gwylod i fod pwrpas. Bydd ti'n cael gan mil o bobl. Uh, Swnau hyfryd lawr o um, Sarajevo, ti o dwy awr yn y car. Mae'n ma fel gyrru trwy Eryri. Mae Bosnia i gyd fel Eryri. Smenwch am bod e dwywaith y maint. So mae'n rhywbeth am Gymru dwywaith y maint llawn Eryri. Dyna'r ras ydy sy'n mae Bosnia Herzegovina yn edrych. Felly dyma Stari Most. Um, adeiladwyd hi gan Suleiman Bendigaid yn um, 1570au ac um, mae'r gair mostar yn dod o'r mostari, sef y dynion oedd yn gwarchod y bont os oedd bod rhywbeth mor mor bwysig. Mae yna deithiwr Twrceg yn dweud bod e fel bwa enfus pan mae'n dod yma. Mae'n mae, mae bort hardd iawn iawn. Dyma'r fersiwn newydd, hynny yw, uh, chwythodd y Croatiaid y bont o lan fyna uh, adeg uh, rhyfel uh, Yugoslavia yn 90au, a mae'r bont sydd dan ni nawr tua di hael adeiladu tua 20 mlynedd yn ôl, ond er, i'r un uh, drefn. Felly, uh, mae Herzegovina ardal croat iawn, so pobl yn cael dewis bydd rhan mwyaf pobl Perswr fydd yn hoffi ymuno gyda Croatia, ond mae Mostar tua hanner a hanner o Srpd, Bosniac a Chroat. Uh, Mae'r ddinas di rhannu'n ddwy, mae'n hynny o ran poblogaeth, felly mae yna Mae tîm bach fel yn Gogledd Iwerddon neu os chi'n mynd i Belfast, mae da chi dwy gymuned paralel. Felly bydde'r plant falle mynd i'r un adeilad o dwy ysgol wahanol, ffrwd, un i'r Bosniacs, yn dilyn curriculum uh, fwy Moslemaidd a llall Croat i'r Croatiaid, gyda'n cwricwlwm mwy Catholig a hefyd uh, Croateg. Felly, er bod yn ddinas yn un, mae'n ddwy gymuned, a mae'n ddau grwp fel droed, felly mae, mae Glasgow Rangers yn Celtic hefyd. Uh, o'n i'n meddwl falle bod yr afon oedd yn rhannu'r gymuned, a dyna pam bod y Croatiaid wedi seith, uh, dymchwel y bont yn 93. Ond na, mae'r ma rhyngiad uh, cymuned yn fras lle ys chi'n gweld mae'r tŵr eglwys um, fanna, so falle bod chi'n gweld hwnna. Hwna ydy'r, uh, mae'r croatio di bod pwrpas i'r ochr llywinol draw fyna, a wedyn mae'r Muslimiaid yn fwy lle o flaen fi fan hyn. Um, na stryd dwi yn nawr, so dim ond nhw pum munud lawr y hewl fyna. Mae Hale, um, enw Twrcaidd fi'n cedi, um, lot o cyfoediad rhyfel fyna, dynion uh, ifanc a hen beth a rhyfel. Ti'n gweld y stryd felly, eto mae tyn bach yn Belfast, ydych chi'n gweld y cyfoediad rhyfel bychan yma ar y stryd, felly mae hwnna i gael. Felly mae'r rhyfel yn gri, dal yn gryf iawn, wrth gwrs, uh, dwi'n tristig, sy'n fi. Mae'n cofio gael i si taxi mewn i ddinas o'r maes awyr, Gyrraedd Mad y Bachan, Bachan Yang neu Beidio Ymladd yn rhyfel 18 oed ar e'n Bosniac yn gwisgo rwbeth i amddiffyn ei deulu. Bachan ifanc o'n i'n llogi'r car, roedd y maes awyr, ei dad yn rhyfel am yr amgueddfa i gofio fel rhyfel ar hil addiad yna a fe golli ei frawd 33 mlynedd ar ôl i'r cystwellta yn y rhyfel. Felly mae'n fron iawn.

Twrciaid yn dod yma, mae Twrciaid yn cael ei ddysgu fel trydydd iaith yn ysgolion, Bosniac yn sicr, falle ar ôl Almaeneg, ie, Saesneg yw'r iaith gyntaf, mae'n pobl yn iaith diweddar, a Alban, lle oedd rhan fi hefyd. Um, hynny yw, mae'r ddinas yn harddach chi'n callach, sa chi'n gwybod beth sy'n digwydd yma. Chi'n gweld lot o fenywod ifanc yn gwisgo'r penwisg Muslim, oedd hwnna yn rhywbeth sy'n digwydd ers o'r rhyfel lle mae pobl eisiau dangos hunaniaeth cymunedol, cenedlaethol, crefyddol, a mwy o rhywbeth yn mynd i leglwys Catholig a Serbia dwi'n meddwl gys union gred, felly mae hwnna'n rhywbeth. Felly mae, mae bod yn Bosnian yn codi lot o gwestiynau i fi fel cenedlaetholwr, os dydy crefydd ddim yn bwysig i fi a rhan mwyaf fy hunaniaeth Gymreig falle. Uh, dyw'r rhaniad na ddim di bod. Um, a wrth gwrs, iaith y peth pwysig yma pawb yn ein siarad yr un iaith. Uh, ac yr un iaith ydy Bosnieg a Croaseg a Serbeg. Um, felly mae hwnna'n rhyfedd, a falle betawn ni'n gweld Iwgoslafia, byddwn ni'n cael ei ffordd o'r Iwgoslav, achos byddwn ni'n mynd gweld pwysigrwydd o'r rhaniadau crefyddol a mewn ffordd o'r iaith a'r diwylliant yna bydd yn bwysig i fi. Felly mae Mae'n cwestiynu ni lot o bethau felly. Um, a ddim, mae ma, ma, teithio yma yn ffad, felly os, os gen dod i Bosnia, mae hoffi'n tua 5 pwynt a chwarter, felly pryd bach syml o fwyd yn hawl i weld tua 5 pwynt, nes i roedd ni'n salad Bosniad gyda i o ran sef iogurt, mi'n gwybod fan hyn, sa'n credu yn hynny'n 5 pwynt. Um, mae parcio'n rhad yma, Mae'r llety ges i oedd yn ugain punt fel pensiwn, dim ond stafell a cawod. Um, felly mae'r rhes, lle rhesymol iawn i fynd iddo. Um, felly, yeah, mae'n ma Mae'n lle diddorol, chi'n gweld o olion y uh, gwledi ar hyd y strydoedd. Um, ond mae'n dipyn o waith adeiladu mewn mlaen o'r hefyd, uh, a mae'n dipyn o dadleng pwysig dach chi'n tai. Uh, Ond uh, dyma mostr, dinas o'r bont, felly sawl minarett, Chi'n gweld fyna, a dych chi'n gweld yr afon, mae'r llanciau yn neidio oddi ar y bont yna, dwi'n gwneud y syniad YouTube, a hefyd mae yna platfform deifio fyna, a ddim yn ffordd. Dyna'r eglwys, tŵr eglwys gatholig, mae popeth draw fyna i bob pwrpas yn uh, Croatian gatholig. Ond uh, ie, yeah, dinas Dinas hardd mewn cwm, yn debyg iawn i Gymru mewn ffordd, ydych chi'n, o ran hyd y cwm a lled y cwm, mae'n debyg iawn i wledd yn y cymoedd. Ond dyna ni, dyna wastad dinas y Celt.